Dan il-programm qed jittella' bil-għajnuna ta' CMYK Advertising, B4 Group, Make It Up with Leanne, Merlin Publishers, One for One Records, Evedel, Centro Moda, Hairlab Hairdressing, Roberta Cortis Makeup Artist. Int Min Int huwa produzzjoni mtellgħa mill-istudenti tal-Baċelerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST.

Nilqgħukom għal episodju ieħor tal-programm Int Min Int, produzzjoni mtellgħa mill-istudenti tal-Baċellerat fil-Media fi ħdan l-MCAST. Kif wieħed jista' jinnota llum imdawrin bil-kotba propju għaliex illum qed niċċelebraw il-Jum Dinji tal-Ktieb. Din hija tassew ċelebrazzjoni, ċelebrazzjoni ta' awturi, illustraturi, kotba U aktar importanti minn hekk hija ċelebrazzjoni tal-qari. Fil-fatt hija l-akbar ċelebrazzjoni nnominata mill-UNESCO bħala ċelebrazzjoni dinjija tal-kotba u l-qari u mfakkra f'aktar minn mitt pajjiż differenti madwar id-dinja. Illum biex niddiskutu din il-ġurnata biex nfakkru din iċ-ċelebrazzjoni għandi miegħi diversi mistednin mill-ewwel nixtieq nilqa' lil Trevor Zahra, lil Emmanuel Mifsud, kittieba ċelebri ta' kotba u għaldaqstant nagħtikom merħba. Grazzi talli qegħdin magħna llum. Nixtieq insaqsikom mistoqsija, mhux daqshekk dwar il-qari imma dwar il-kittieb. Tħossu li hawn bżonn li nrawmu aktar kittieba? Il-post tal-kittieb hawn Malta għad hawn għatx għalih, Trevor?
Jiena nħoss li poplu mingħajr letteratura huwa poplu bla ruħ. Għandna d-divertiment, għandna n-negozju, imma jekk irridu nkomplu t-tixbieha tagħna, dak huma l-ġisem tal-post. Imma l-pajjiż għandu bżonn ir-ruħ. U jien naħseb illi l-letteratura tagħti r-ruħ lil nazzjon, imma n-nazzjon issa irid jagħti kasha. In-nazzjon irid jinduna li barra ġisem għandu ruħ ukoll. Taħseb illi f'Malta il-letteratura tagħti lok għal kontroversja, Emanuel, illi hemm post għal kontroversja fil-letteratura? Il-kontroversja hija xi ħaġa meħtieġa f'soċjetà, inkella ma jkun hemm qatt eżami ta' x'inhu jiġri, analiżi ta' x'inhu jiġri. Issa jekk inħarsu lejn is-soċjetà tagħna, ma naħsibx li qatt kien hemm kittieba li ħolqu kontroversja fuq livell nazzjonali, le sfortunatament. Mhm, qed nitkellmu dwar il-kontroversja li studenti ħejjew filmat dwar il-kontroversja fil-letteratura, ħa narawh flimkien u mbagħad inkomplu niddiskutu.
Iż-żmien tal-kontroversja dejjem kien preżenti kemm fil-midja kif ukoll fil-kotba, iżda li xi ħallu daqshekk impatt mill-udjenza u mill-poplu. Fil-fatt, kontroversja tista' tinqala' billi knisja ma taqbilx ma' dak li jkun hemm miktub jew inkella jkun espost għal xi suġġetti bħas-sess, abbuż jew vjolenza. Wieħed mill-kotba kontroversjali huwa L-Għeli ta' Ħaż-Żgħir, miktub minn Ġużè Ellul Mercer, bħala ktieb, jikkonsisti fuq mard mentali, Fejn dak iż-żmien, is-soċjetà Maltija, fl-1938, ma kinitx daqshekk miftuħa rigward is-saħħa mentali, minħabba l-impatt tal-influwenza tal-Knisja fuq il-poplu Malti. Illum, li s-soċjetà Maltija avvanzat fil-mentalità tagħha u saret taċċetta ħafna sitwazzjonijiet, xorta nsibu intopp u nsibu li għad hawn ħafna nies b'mentalità antikwata eżatt bħalma ġara fl-2005, meta ġie ppubblikat il-ktieb Kimika. miktub minn Emanuel Mifsud. Dan qajjem kontroversja kbira. Din kienet l-ewwel pubblikazzjoni li ġiet imwaqqfa ħabba etero u omosesswali u abbużi ta' potofolija. Huwa kien ġie meqjus bħala ktieb ta' letteratura pornografika. Iżda dan ma kienx il-fatt. Għalhekk inqalgħet din il-kontroversja. Iżda kellu mistoqsija. Jista' jkun li l-fatt li l-ktieb ġie miktub bil-Malti ħoloq din il-kontroversja kollha? Iżda dawn mhumiex l-unika kotba kontroversjali f'Malta. Insemmu wkoll il-ktieb L-Ewwel Weraq tal-Bajtar, miktub minn Alfred Sant. Inkiteb fis-sena 1968. Dan il-ktieb ukoll ħoloq kontroversja, minħabba li fih hemm xeni ta' masturbazzjoni u atti sesswali u għall-mentalità Maltija fis-snin sittin ma kontx issib ħala f'rumanzi oħra. L-Ewwel Weraq tal-Bajtar kien jinqara fuq ir-Rediffusion. Iżda dan kien ġie mwaqqaf minħabba li ġie kkunsidrat laxk. Qegħdin naraw kif storja tista' tiġi meqjusa bħala kontroversjali, bħalma huma dawn il-kotba. Imma din il-kontroversja tinqala' għax dawn il-kotba huma miktuba bil-lingwa Maltija.
U f'dak il-feature stajna naraw uħut mill-kotba li ħolqu kontroversja fosthom Stajna naraw il-ktieb tiegħek Kimika, eh, Manwel? Eh, mhix memorja sabiħa wis. Eh, għal xiex?
Ma kienx sabiħa għaliex eh, fil-qosor ħafna dal-ktieb kien ġi stampat, dal-ktieb kien ġi annunzjat. U f'daqqa waħda il-pubblikatur ħass li m'għandux joħroġ dal-ktieb. Ir-raġuni li tawni kienu li kien hemm storja partikolari fejn kien diskussa l-pedofilija. U ħassew illi kienet storja grafika wisq. U allura ħassew li m'għandhiex toħroġ fil-pubbliku. Ma kinitx esperjenza sabiħa, assolutament, il għaliex qed nitkellmu fuq żmien meta konna għadna m'aħniex qed nitkellmu daqstant fuq iċ-ċensura, fuq il-libertà tal-espressjoni, eċċetera, għalkemm dak kien dejjem suġġett li għalina l-kittieba kien pet subject dejjem. Imma meta tara x-xogħol tiegħek f'daqqa waħda miżmum, u miżmum għal raġunijiet li inti ma tistax tifhimhom, mhix esperjenza sabiħa. Li kont ħadt pjaċir ħafna li meta eventwalment il-ktieb ġie ppubblikat, il-pubblikatur il-ġdid Ħass li m'għandniex nagħmlu kapital biex speċi jinbiegħu l-ktieb u nagħmlu kapital minn dak li kien ġara, allura l-ktieb mexa fuq il-merti tiegħu mhux fuq il-merti ta' x'ġara u x'ma ġarax. Jiġifieri l-kontroversja mhux għenet biex jinbiegħ iktar il-ktieb imma. Xi ftit għenet ma nistax ngħid. Imma ma ppruvajtux tagħmlu.
Ma għamilniex kapital minnha le.
Trevor, il-stejjer tiegħek aħna nafuk tikteb stejjer kemm għat-tfal u kemm għall-adulti. Qatt kellek xi ktieb illi ħoloq kontroversja aktar minn ieħor jew xi ħaġa partikolari? Naħseb illi ktieb li kien ħoloq kontroversja kien fit-tmeninijiet meta ħriġt il-ktieb It-Tmien Kontinent, anzi fid-79 kien, u mbagħad fit-80 ħriġt ktejjeb ċkejken, Trid tkun karda ħamra f'ġieħ il-biża' fejn kelli stejjer soċjopolitiċi illi fil-klima ta' dik il-ħabta għanqlu kontroversja mhux ħażin. Mhm. U insomma, u deru fil-gazzetti, u ċif il-telefonati d-dar, naħarqulek id-dar, u fert bħal dawn ġifiri. Imma insomma, ġifiri kien wara li kien ħareġ il-ktib. Eh, Umbat kelli esperienza tiġbaħ il-ta' eh, Emanuel, meta kelli fis-77, kont ħriġt ir-rumanz 15-il numru fejn tkellimt jiena dwar is-sess, dwar eh, persuni ta' orjentazzjoni gay, lesbjani, eċċetera, fejn eh, l-istamperja ma rridux ikompluh. Il-ktib meta ndunawx fih qalu li kon wasanna fl-aħħar qari tal-provi, dik il-ħabta kon għamlu xogħol kollu aħna, tittaqra l-provi kien l-ar fażi eh, tal-ktib li tittoqgħod taqra x-xogħol tiegħek jiena klassifika l-nifsi bħala l-ar qarrej tal-provi li għaw, għax jaqbżu l-izbali kienu Kotret daqs kemm għandha xar frasi imma ħafna iktar minn hekk. Ehm, u għamma l-rammaġa wara tkun dak ix-xogħol kollu tittarġa tibda mill-bidu. Eh, sempliċement għax stamperija ħasset illi ehm, m'għandix eh, tistampa dak. Trevor, eh, milux inti eh, nejdejt ktib u fit-nedija tiegħu għat eh, meta kon zaħir kelli dan l-ispirtu politiku rrid tinbiddel id-dinja bil-kontroversja li kont nikteb illum ikkalmajt ftit u donnu li l-kitba tiegħi m'għadniex infittex li nqajjem dik ir-rewwixta politika, x'inhi x'inhi raġuni? Allora għaliex qed toqgħod tgħid li kemm età għandi, qed tgħid li kemm età għandi hawnhekk, qed tfakkarni kemm għandi età. Forsi dan huwa t-timbru ta' min jikber u ta' min jibda eh, tibda ssir ftit ċiniku wkoll. Ehm, ħaġa li ma toġobniex hemm hemm qiegħda. Ehm, u tkun diżillus ukoll ħafna. Meta inti tarak li tkun ilek tħamba u tħamba tuħ tħamba u tara li inti blajja tiegħek kollha qas ċaqlaqt li ċken ċaqa tal-baħar. Allura fl-aħħar mill-aħħar tajt mela allura jien nippreferi nirtira fid-dinja tiegħi. Forsi mhijiex l-aħjar sitwazzjoni din, imma r-realtà ili. Immanuel, inti semmejt punt importanti, hawn ċertu artisti mhux fil-letteratura biss, imma anki kittieba, illi propju eh, jistrieħu fuq il-kontroversja, jistrieħu fuq dak li jixxokkja biex huma ibijaw il-kopji tal-kodba tagħhom u naħseb li jagħtuha priorità aktar mill-livell tal-kitba. Veru dan x'taħseb inti? Iva, jeżistu dat tip ta' kittieba illi jużaw it-tattika ta' xokk biex iqajmu aktar interess. Ma rridx ninstema li qed niskuża lil kittieba, ma tinsiex u issa ħa nitkellem aktar fuq barra minn Malta x'hawnhekk qed nitkellem fuq pajjiż żgħir. Illi l-ktieb huwa industrija. u li ħafna drabi, mhux ħafna drabi, dejjem għandek għandek pubblikatur, għandek kumpanija sħiħa illi trid tbigħ. Fl-aħħar mill-aħħar l-għan tal-pubblikatur mhux Huwa l-kummerċ.
huwa l-kummerċ, sewwa. U jekk jekk jaf pubblikatur u daw daw daw id-djar tal-pubblikazzjoni jkollhom imbagħad id-dipartiment ta- tal-marketing u hemm hemm jien isir ħafna deċiżjonijiet li huma li huma meta letterari, assolutament. U li jgħidu sma jekk se nixxukjaw lin-nies se nbijaw il-ktieb. Għafet li jiġru daw iva. Mhm. U naħseb fid-dinja tal-lum għaliex mdorrijin anka fuq mezzi oħra naraw ħafna affarijiet li jixxukjawna l-vjolenza, s-sess kif semma Trevor ukoll. Allura qisu mistenni mill-kittieb li joħloq dak it-tip ta' mistenni minn ċerti kittieba, ma nistax ngħid li l-kittieba kollha jagħmlu hekk, ma naħsibx li hija r-regola ta' ħafna kittieba, imma iva jeżistu jeżistu kittieba, jeżistu pubblikaturi illi jfittxu li jkunu kontroversjali appuntu biex jiġbdu l-attenzjoni u jbigħu. Hemm dik ir-realtà wkoll ma nistgħux niġbduha. Din dawn il-kontroversji, l-affarijiet differenti li intom daħħaltu fil-kitbiet tagħkom, kif affettwawkom tul iż-żminijiet? Jiġifieri saħħu l-kitba tagħkom, bidluha, Ġegħlukom tirrealizzaw affarijiet differenti? Trevor, diġà weġibtha ftit iktar kmieni inti dik. Jien naħseb dawn tkun daħħalthom inti mhux għax inti xi darba għedt irrid indaħħalhom, sempliċement għax inti bħala persuna qed tinbidel. Jiġifieri naħseb kull kittieb u meta tħares il-kitba tiegħek ta' pereżempju jien naf kont srajt għoxrin sena ilu, m'anki ta' ħames snin ilu, tara differenzi kbar. U d-differenza x'saru fik, mhux fil-kitba, l-ewwel saru fik. Imbagħad ġew riflessi naturalment fid-xogħol. Imma il-kitba u kif intlaqat taffetwak, le? Taffetwa minn int? Ehm, iva u le. Għax ngħid għalija jiena ħafna drabi tuħu gost meta tara illi il-kitba tiegħek forsi intlaqat b'ċertu mod ehm, u li jek tak sodisfazzjon. Imma qabel iktar minn kollox jien naħseb li kitba trid tkun qed sodisfazzjon lilek qabel kollox. Inti tkun qed tikteb għax ma tistax ma tiktibx. Għax inti għandek xi ħaġa fik li qed tgħidlek qed tħabbatlek wara l-bib biex tiftħilha. Issa mbagħad kif tintlaqgħu ma tintlaqax eh, jekk tintlaqa' tajjeb toqgħu gost naturalment, jekk ma tintlaqax eh, tibqa' kif inhi. Skużani, Trevor, imma jiena ma nemnikx totalment, efu, għadin. Immanuel, ma nafx, għajdi, inti tikteb primarjament għax trid tikteb inti u nkella zomf. Jiena, Trevor, zgur ma nemnux fuq din, għax Tant narah iżomm iżomm l-udjenza f'qalbu, jimpurtah minn kif ħa toħodha l-udjenza, li li ma nemmnekx kompletament illi tikteb għalik biss. Jimpurtak, imma mhijiex prijorità. Ok. Jiġifieri inti m'iniex lest li jiena illi nikteb xi ħaġa li jiena ma togħġobnix, li jiena ma nħossiex, sempliċiment biex inogħġob lill-udjenza tiegħi. Nieħu gost nolqot iż-żewġ naħat. Sew. Imma primarjament, l-ewwel trid togħġob lili. Jien ngħid dejjem ma niktibx għat-tfal, nikteb għalija nnifsi. It-tfal imbagħad jekk iridu jaqrawha, jekk ma jridux ma jimpurtax. Immanuel, nimmaġina li inti iktar tikteb, speċjalment kif qed issemmi dawn l-istejjer. Jiena nħoss ċertu sens ta' responsabilità, ġifieri, pereżempju, wieħed mill-iktar affarijiet li ktibt jien li kisbet popolarità hija din l-imbikka poeżija Aqta' fjura u ibni kamra. Meta bdejt ninduna li dil-poeżija l-istudenti kollha jikkwotawha, bdew jużawha anke fi protesti għall-ambjent, bdejt inħoss responsabbiltà kbira, ċe qed ngħid isma', jien qed nikteb affarijiet illi n-nies b'xi mod qegħdin jinternalizzawhom, qed jużawhom f'kuntesti li jiena ma ħlomthomx, u hemm tibda tinduna tgħid isma' dax-xogħol ta' kittieb huwa xogħol ta' responsabbiltà kbira, mhux sempliċement. Trevor semma l-gost, imma Trevor stess qal meta tkellem fuq it-tmien kontinent eh, li huwa xogħol li eh, meta jasal għand in-nies ma tafx se jagħmlu se jagħmlu bih in-nies mhm. daw f'daqqa waħda tibda tħoss ċerta responsabilità u xejn. Trid isib bilanċ bejn dak li trid tgħid inti u Imma mhux eżattament dik, il-fatt illi tinduna illi met inti kittieb Anke anke jekk qed tagħmel kitba ta' xogħol, xogħol ta' ta' gost u xejn aktar, dil-kitba għandha għandha ċertu toqol, għandu ċertu piż aktar milli toqol. U int responsabbli għal dak il-piż ukoll. Għaliex il-kitba tibqa' wkoll. Ġala darba toħroġ. Hemm dak il-punt ukoll. Ma nistgħux eh, nerġgħu nirtiraw allura bħal kelma. U biex tinħoloq il-kontroversja hemm bżonn li jiġi miktub ktib u biex jiġi miktub ktib hemm bżonn l-awtur nadraw dan il-filmat flimkien.
X'jiġiegħel bniedem jikteb ktieb? L-awturi jiġu spirati ħafna mill-madwar tagħhom, minn ġrajjiet korrenti, jew esperjenzi partikolari. Ħa nieħdu eżempju minn dawn l-awturi. Awtur li kellu ħafna suċċess f'dan il-qasam huwa J.R.R. Tolkien li kiteb Lord of the Rings. Tolkien ġie influwenzat b'mod kruċjali mill-esperjenza tiegħu, fejn ra t-tbatija u l-mewt ta' bosta suldati. F'Lulju tal-1916, Huwa mmarrad bid-deni u b'hekk kellu jittieħed fl-isptar militari. Minn hemm beda jikteb The Lord of the Rings ġol-isptar. Hekk kif għadda ż-żmien, Tolkien kien laħaq bħala professur ta' lingwistika u letteratura. L-istorja ta' The Hobbit kienet bdiet meta kien qiegħed jikkoreġi l-karti tal-eżami. Minn banda l-oħra hemm awturi li għandhom pinna ħafifa. Jekk nieħdu l-istorja ta' Alice in Wonderland miktuba minn Lewis Carroll, Hija l-ħrafa li ġiet kreata bis-saħa ta' tfajla li jisimha Alice. Hekk kif fl-1862, Lewis Carroll kien ħdejn xmara fejn it-tifla Alice rat lil Charles mal-ħabib Robinson Duckworth. Hekk kif kulħadd kien qiegħed fuq id-dgħajsa jistenna bil-ħerqa r-rikba, Alice qaltlu biex jirrakkontalha storja. Hemm ukoll kittieba li huma kompetittivi ħafna biex jilħqu l-għan tagħhom. Stephen King ma kienx dejjem jemmen li l-istejjer tiegħu ma kinux tajbin. Infatti, meta kiteb Carrie, il-karti kien ramihom. Kieku ma kienx għall-mara tiegħu li sabet il-karti mormija, kieku ma nafux bl-istejjer kollha li ħareġ bihom hu. Ħafna kittieba qattgħu s-snin jipperfezzjonaw il-prova tagħhom biex joħolqu storja unika għall-qarrejja tagħhom.
U f'dan il-programm speċjali ddedikat lil Jum Dinji tal-Ktieb nilqa' miegħi issa żewġ mistiednin oħra. Għandna magħna lil Matthew Brincat, lil Claire Azzopardi, grazzi ħafna talli lqajtu l-istedina tagħna. Jekk tippermettili, Claire, ħa nibda bik. Ħa nistaqsik mistoqsija dwar il-kotba tat-tfal għaliex inti għażilt illi tibda tippubblika kotba għat-tfal ċkejknin. Kif jirnexxilek però tadatta l-kitba tiegħek għal dan il-ġeneru, għal din l-udjenza?
Forsi għax għadni tifla, Corazon, inħoss li għadni ma kbirx, jew ma xnikbent. Għadu ma mitx. Allura għadni nħobb noħlom bħat tfal, irrit intir, bħal ma ta' kont noħlom ma ta' kont għadni zaħira u Eħe, nħobbu dan il-ġeneru, nħobb nikteb ser, ħafna mill ser ta' tfal huma ser ta' fantazija, anka jekk għandhom elementi realistiċi fihom, xorta waħda sewa. Pala kittiba, inti qed tgħid jiena nsib dak l-element tat-tfulija tiegħi u dan nerġa' niskoprih biex nikteb għalih. għal dik it-tifla ta' ġofija. Dik waħda u anka nħoss li meta kont żgħira jiena ma nafx inti korażon għax naħseb hemm ftit differenza bejnietna ma kellix biżejjed kod biex naqra bil-lingwa tiegħi stess. Ngħidu hekk. U nixtieq anka bħala liema ġifieri li nagħti dik xi ħaġa bil-lingwa nattiva tagħna lit-tfal. Dak li jien ma ħassejtx li kelli qed nipprova almenu nagħti daw il-kotba għall-gost, kotba ta' qari. lit-tfal bil-lingwa tagħna. Lit-tfal li qed jikbru llum ovvjament li qed isibu l-kitba bil-Malti, kotba bil-Malti ħafna iktar b'mod faċli milli konna nsibuha. Ħafna iktar attraenti wkoll, jiġifieri kemm mil-lat ta' illustrazzjonijiet, kemm mil-lat ta' kitba, ħafna iktar poetiċi naħseb ħafna. Inħoss li kbirna kbirna ftit għamilna pass il qudiem U hemm iktar għażla. Hemm iktar għażla.
Mhm. Matthew, dali qed tgħid Claire jinteressani anka fil-qasam tiegħek għaliex aħna tnejdu għandna llum għandna ħafna kotba bil-Malti ma nimmaġina meta kont żgħir inti meta bdejt tikteb l-ewwel biċċiet tax-xogħol tiegħek ma tantx kellek fuq x'timxi, ġifieri ftit kienu l-kitbiet bil-Malti li stajna nkunu esposti għalihom. Allura minn fejn proprju bdiet din in-namra tal-kitba u kif ddeċidejt li tibda tikteb il-kotba?
Jien kelli naqra storja ngħidlek turbolenti. Minn dejjem kont introvert, allura kelli nuqqas kbira ta' espressjoni anke fil-ħajja tiegħi ta' kuljum. Meta kont il-ħabs il-kitba kienet l-unika soluzzjoni li nesprimi ruħi għax u bdejt insib ċertu xi ħaġa qed tifhimni. Issa xi ħaġa qegħdem imma fl-istess ħin mhux qegħdem mhm. eh, fejn nista' nitkellem magħha. U bdejt minn hemmhekk bdejt nikteb il-ħsibijiet tiegħi u mbagħad komplet tiżviluppa meta kont programm hemmhekk missejt mal-istil tal-poeżija. Ġiet weħedha, ġiet naturali. Però qabel kont taqra jiġifieri qabel ma bdejt tikteb kont interessat fil-letteratura?
L-iskola kienu jiddejquni il-compositions jgħidu li kemm irrid nikteb kliem u fuq xiex irrid nikteb u daw l-affarijiet. U l-kitba tiegħi hija fuq dik biex m'hemmx limitu fejn immur bil-kitba tiegħi, kemm fl-eżaġerazzjonijiet, kemm fir-realiżmu tagħha. li naqqa' dawn it-tnejn flimkien. Di veru xi ħaġa interessanti ta' għal min jistudja veru għaliex inti tqis li hemmhekk f'dak l-ambjent kont f'post fejn il-libertà tiegħek hija ristretta u fl-istess ħin, fl-istess waqt, isfidajt din ir-realtà billi illiberajt l-immaġinazzjoni kollha tiegħek u fil-verità dak il-ħabs kien mentalment inti kont liberu lil hinn minn dak l-ambjent. Claire ħaditni meta kont żgħir jien fejn kont inkun fej kont inkun, kont inkun imtajjar. Kont inkun fi sħab, ġifieri. Meta ġejt wara teenage years biex nibda hemmhekk tibda tintegra ruħek fis-soċjetà għax is-soċjetà tibda tgħidlek sib postok, sib xogħol, sib kamp ta' studju, familja, whatever. Hemmhekk ma stajx nintegra b'xejn. U ħadd ta' b'ribelljoni u dik ir-ribelljoni tiegħi ħaditni eh, fid-droga. Fej fid-droga sibt b'xi mod jew ieħor ironiku, sarkastiku, post.
Il-kitba però imliet imbagħad dak il-post, dak il-vojt, jiġifieri l-fatt li inti esprimejt ruħek bil-kreattività għenitek biex inti tegħleb id-diffikultajiet li kellek?
Kien hemm diversi diffikultajiet, imma bil-kitba l-fatt li bdejt nifhem iktar lili nnifsi, bdiet tiftaħni tiftaħni naqra iktar. U hija mod sta fej għandek xi ħaġa tqila fuq l-istonku tiegħek u tlaqta hemm barra m'intix interessat minn ħajaqra jew kif ħajuħduha n-nies qegħdemmek għalik biss. Naħseb għal ħaġa interessanti ħafna anke jien bħala eh, għalliema sewax u għalliema tal-Malti. Sfortunatament l-għalliema il-kidba ma jħallux ma jħallux li tfal jesprimu ruħom kif iridu huma, ma kif għal Matthew li itwom titlu, irtuhom numru ta' klim. Mhm. Formola. Formola, eżatt. Ġvi anka eh, eh, l-introduzzjoni, l-iżvilupp, il-konklużjoni, darba paragrafi law, paragrafu lem. Eh, u dik tirrestrinġik u dik mhix il-kidba li kulħadd bil-fors irid jagħmel. U mhix lajja kidba terapeutika, lajja kidba li li ħadd illiberak u da fil-fatt eżatt li qed jgħid Matthew li mbagħad imma fil-kidba propja mingħajr restrizzjonijiet sab lilu nnifsu. Mhm. Taħsbu li għataw suq għal-kodba għataw min irid jaqra x'taħsbu intom? Nittama.
Ifhem l-għadni nikteb naħseb ħanajdu hekk, korazon, Sfortunatament il-qari mhuwiex l-ikbar hobby tal-Maltin, ħa ngħidu hekk. Jiddispjaċik vera meta tisma' hekk u meta anke tara l-istatistika li sena wara l-oħra Malta fil-qiegħ nett tal-pajjiżi li jaqraw l-inqas. Imma jiena nħoss li għad hawn Tfal jqatgħu, tfal jaqraw, jiena ndur ħafna skejjel, ħafna tfal jixtru l-kotba, ħafna tfal ikunu qraw il-kotba jisselfuhom mill-libreriji. Meta nikbru ftit differenti. Iż-żgħażagħ forsi jibdew jaqraw inqas jew jibdew jaqraw iktar magazines jew għandhom iktar iktar illum teleserje x'jaraw u allura jiħdulhom il-ħin. U iktar faċli.
u ktar faċli.
Tiftaħtib u trid tissaporti li taqra. Eżatt, u l-kbar, l-adulti, jiddependi kif tkun trabbejt u jiddependi jekk tħallix il-ktieb jieħdok u jġorrok f'dinja oħra. Jien ngħid għalija l-ebda ħaġa ma ġġorrni f'dinja oħra jekk mhux il-ktieb. Imma ma nafx, jien trabbejt hekk u bqajt hekk. Donnu mhux kulħadd hekk. Grazzi, grazzi Claire, grazzi ħafna Matthew, ħadna ħafna gost nisimgħu l-opinjonijiet tagħkom. Issa l-istudenti ħejjew ftit tagħrif dwar il-ktieb u nixtieq illi nsegwu flimkien din il-kanzunetta mbagħad inkomplu.

U b'dik il-kanzunetta wasalna fi tmiem ta' programm ieħor Int Min Int kif ukoll fi tmiem ta' din is-sensiela. Nixtieq eh, nirringrazzja lill-mistednin kollha li ħadu sehem f'dan il-programm, nirringrazzjaw ukoll lil Merlin Library li tawna r-rigali għall-mistiedna. lil Make It Up With Leanne għall-irtokk kif ukoll lil Go and Fun. Nixtieq ukoll nirringrazzja lill-isponsors personali tiegħi, lil Jonathan minn Hair Lab għal xagħri grazzi ħafna lil Roberto Cortis għall-irtokk tiegħi u lil Centro Moda għal-libsa. Jiena Corazon nixtieq nirringrazzjakom talli kontu magħna f'dan il-programm u nixtieq inħeġġiġkom illi tkomplu tfittxu u taqraw il-kotba. Ciao ciao.

Make It Up With Leanne, għall-irtokk tal-mistednin, Merlin Publishers, għar-rigali tal-mistednin, Evedel, One for One Records, għad-diska dwar il-kotba, Centro Moda, Hair Lab Hairdressing u Roberta Cortis Makeup Artist, għad-dehra ta' Corazon.